اسلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں ویور امید کرے سو سب دوست اب آپ ٹھیک ٹھاک ہوسن تندرست فٹ فاٹ ہوسن آج دا ماشاءاللہ صبح صبح دا آغاز کرینے شروع اور بڑی ہی پیاری سردی نال تے دھوند نال ویور دھوند تے بہوں اسا فی الحال گھر کھڑے ہیں تھے دھوند پئی ہوئی ہے بہوں زور دی سردی ہے ویور میں آدھا کہ اینڈ ہے اوں آکھیا سانگت تساں سمجھو جیویں اساں ایسے ایویں تے اللہ پر خیر اج دا ماشاءاللہ پیارا جیہا ولاگ کرینے شروع اساں ریڈی تھی گئے ریڈی لش پش کر کے صبح صبح دا آغاز ہے چلدے ہیں اپنے کھوکھے تے اج دا ماشاءاللہ پیارا جیہا شیڈول ہی ہو سی سارا کہ سردی تو انجوائے کروینے سردی دا ماحول چیک کروینے باہر دا ویزر ڈیکھینے کیا ماحول ہے کیا نہیں تے پیارا جیہا سبسکرائب مریسو ساڈے چینل کو یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا وی تے خبصورت جیہا پیارا پیارا ولاگ کریسو شروع تے اور میں تو تکو دلچسپ تھی سی مزے دا تھی ہونا لے تھوڑا نا گلے دے ویچ بھی کوئی پرابلم ہے دعا کرے اللہ پاک تندرستی رہے کیونکہ سردی ہے سردی دی وجہ تو پرابلم تھی سکتی ہے تے باقی اللہ پارو خیر اسا فی الحال تے کھڑے سے گھر تے چل دیں کیا بندے کیا بندے چل کے تو باہر دا ماحول چیک کرے نے پیارا جے سبسکرائب کرے سو تے اج دا پیارا جے ولاگ کرے سو شروع تے ولاگ بڑا دلچسپ تھی بنا لے ویورن تے تساں ساڈے نال جڑے رہونا ہے تے ماحول تاکوں اساں ایویں پیارا پیارا خوبصورت جیہا ڈکھیسوں پودے سارے سردی کولو بڑے ہی ٹائٹ تھے کن خشک تھئی گن چلو ماشاء اللہ خیر ہوے تے باقی تساں ساڈے نال جڑے رہو تاکوں ماحول چیک کروینے اج دا پیارا جیہا لیول دا میں آتا کمال ہے ویور کمال ہے او اتھاں کشن پتہ نہیں کیا چیز بیٹھی تھی میں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے چلو ماشاء اللہ ٹھیک ہے جڑے رہو ساڈے نال تاں واج دا پیارا جیہا ماحول چیک کرویسوں۔ سنگت اے ساڈا دوست ای وے سویرے سویرے کوں پتہ نی خیر اے میرے باروں چکر کٹیندا کھڑا اے۔ اے پیسے گھننا چاہندا جیہڑا توں نی ڈیندا پیا۔
سنگت سنڑے اے سنڑے وے نواں نواں ڈرامہ پیسے گھننا چاہندا اے تے جیہڑے میں نی ڈیندا پیا میں باہر آیاں سنگت تے ماشاءاللہ نا کچھ نا انج دا ماحول اے۔ تے ویور کیبن ساڈا بند ہے حالی تے ماشاءاللہ کیبن کھلینے اللہ پاک دے صدقے نال کرم نال تے اللہ پاک خزانے دے وچوں تھوڑ کینی روزی روٹی کرینے ہیں تے ماشاءاللہ دھند آلی سائیڈ توں کٹ کٹی ہوئی ہے کہ سردی بہوں زیادہ ہے ویور۔ سامنے چوک تے دیکھ لو نہ کوئی بندہ نہ بندے دی ذات تے ایک بندہ سامنے کھڑے تھیا باقی کوئی شے کہنی برا تہاڈا آپ آگے کھوکھے دے اللہ پارو خیر اتھاں بانے روزی روٹی کرینے اللہ پاک دے حکم نال ٹھنڈ بڑی ہے ویور اوں آکھیا کہ اللہ پارو خیر ہوے جی ماحول بڑا وی آئی پی ٹھنڈ بنی کھڑی ہے ویلکم ٹو بیک سارا ویور اجاز ملنگ آ گئے سائیں اجاز صاحب کوئی ایڈے ذرا توجہ فرماؤ نا سارے چینل تے کوئی حاضری سوزری دو ایسے ہاتھ بد گی دے انہاں نے حاج صاحب اسا روز ہی دے اڈے تے آئے کھڑے ہیں پانچ جے دا آئے رات کے نہ آتے ساری اوہ مر رہے منگنا نہیں

تے لائک فالو شیئر کرنے لائک فالو شیئر کرنے ہاں ٹھیک ہے تے کمال محبتہ منڈاونی انسان نال کمال محبتہ منڈاونی تے ساری ویڈیو ڈیٹھی کرو تہاڈا تا دل تو شکر گزار ہیں جی جی تے آکھو نا احسان ہے میاں ساری ویڈیو دے دے میاں دوسا جی ساری ویڈیو دے دے رہا ہے انشاءاللہ سرائیکی کلچر دا ماحول دا کو دکھے سوران دے جی جی سرائیکی کلچر دا ماحول دکھائے ہاں سارا تے تو تساں نال تعاون کرنا ہے جی جی تساں کمپنی وچ 5 روپے 10 روپے او یار کوئی تے فرق نہیں کرنا اتنا تعاون ہو سکے سارے نال کرنے تساں ساری ویڈیو دیکھنی ہے زیادہ سے زیادہ ساری ویڈیو بھی دکھائے ایڈیٹ دکھائے ہاں محبت ہو سی کمال محبت ہے تہاڈی ویوراں دی کیوں نہیں تے ویوراں کو سلام ہی کر چھوڑو تے ساری طرفوں وعلیکم السلام

ایک ویور خرید دی پئی ودی بیا کچھ نہیں سردی نال تک کوئی مسئلہ کیا نہیں کام کی رہے
ویور سردی بڑی ہے جاز ملنگ یہ چیز دا گارنٹی دے سی کہ بے سردی ہے چلو ویور محبتہ تھا نال کمال محبتہ منڈو اسا کیبن ماشاءاللہ کھولی کھڑے ہیں کیبن کھولے دے پہلا سارا کسٹمر

تے ویور ماشاء اللہ چیک کرو بوٹیاں لڑی ہویاں کیسیاں مالٹیاں دیاں خوبصورت جہاں ماحول ہے ہیں ویور چیک کرو میں کمال ہے ویور تے اڈو ماشاء اللہ سورج گرو کھیندا پہ پیارا جہاں ویو آندا پہ تے ایڈو نال ساڑھے نہر سکی پئی ہے بالکل خشک تھئی پئی ہے نہر ہے سامنے نہر بالکل سکی ہوئی ہے سامنے تے فوک دا نظارہ ہے ایڈو سورج غروب تھیندا پے ایڈو مالٹیاں دیاں بوٹیاں میں آدھا کمال ہو گیا بھی بڑ ایڈو بھرا تہاڈا بکر لاما افسوس سے نہیں بھول جانا نا چلو تکو اگاں دا ویو چیک کر وینے پیارا جی ویور اے والا نظارہ نا ماشاءاللہ بڑا پیارا اور خوبصورت جی ہیں کیونکہ کنواں دا باغ میں آدھا کمال ہو گیا ویور نو آگے کنواں دا باغ ہے تے فل لڈا پے کمال نظارہ ہے ویور اے والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے جیندا بھی باغ ہے فل پروٹوکول تے پہ تھی آ چیک کرو ویور فل بوٹیاں لڑیاں ہوئی ہیں فل تے ماشاءاللہ اللہ پاک نے بڑا پھل لایا ہوا ہے باغ کو تے تلے بھی دیکھو کرے پین ماشاءاللہ کمال ہو گئے ویور تے اے نظارہ تے خوبصورت جا پیارا جی آئے ہاں، اتھا دیکھو اندر انہوں نے جھوپڑی بھی آپ دی بنائی ہوئی ہے سمن دی تے ایڈو غروب تھی نہ پہ سڑا پیارا جا سورج کمال ہے سلام ہے عظمتاں والا اج نکلا ہے کافی دن بعد تے باقی تو اج دا ولاگ ساڑا پسند آ سی خوبصورت جی سلیم کھوکھے والے دا یوٹیوب چینل تے اساں آگے چل کے اپنے پیارے جے ویوراں کو تھوڑا جے باہر دا ویو چیک کرواؤ موٹر سائیکل دے باہر ٹریول کریں دے وقت خوبصورت جی ہاں تے آواز آندی پئی سی موٹر سائیکل دی وچ مینڈ نہیں کرنا افورڈ کرنی ہے تھوڑی جی آواز